Ber, litino Acholi, tin nino dwe apar wiye abongwen me dwe me apar mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye adek, man latinwu mawa Francis Omoro ma ki gum pa kwariwa oweko obedo latela i lobo Acholi kany i tela ducu mapat pat komitini tela me giki ma tye iye en aye tekwaro. Actually i kare ni eneni ma actually tye i peko malit, peko mapek calo tipo twol ni ngati mo keken okati ki koko ne kit ma tipo telo kedi. An tin amito akati ki bako doga i lobo Acholi, i lobo pa Luo kit ma nino ducu atye ka timo ne. Acholi wan owinyo lawor bila ma okok, bila pa twon mukok

Bila pa bot mego Tim ki bila pa Honable Odonga Otoo tye ka wacone ni, Oo litino Acholi, kobedi ni kitye ka cito ka rwatte ki ladit lobo ma lubbe ki lok me ngom ma deadline ne dong tye diki. Koko gitye ka waco ni Tim tye aryo, Tim tye aryo ma tye ka cito ka rwatte ki ladit lobo Tim me acel. Ladit cika mo i winy dolo en aye tye ka telo wigi me cito larwatte ki ladit lobo pi lok me ngom acel-li. Tim me aryo en aye tim pa lucat ngom ma i lobo Acholi ma gin tye ka wot ki Jerucalem calle. Mono tim me aryo ma jo-ni tye ka goro duru ki iye ni Acholi pe wunin, pe wunin. Lok tye ma tye ka timme i lobo Acholi Wan opwoyo litino acoli weng ma yitgi tye woko kombeddi ni me winyo gin ango ma tye ka timme i ngom acoli. Wan omiyogi pwoc. Wapwoyo bene litino acoli ma kombeddi ni gin gujalo kwogi me lok calo Bos Mego Tim, calo Honourable Dongo Atoo, calo KD Christo-gi ki jo mukene weng ma gin tye woko. Tim gin ma tye i Uganda kany. Atamo ni wun ma wudyero kwowu pi lobo Acholi, pien Acholi gubedo opokke laye aryo, laryo aryo, adek bene. Acholi ma gubedo i cawa-ni, dwongi ma gin dong gubedo i cawa-ni, tipo oa woko i komgi, gin dong lwor. Gin tye ka bedo i dukan, dog dukangi, gin tye ka bedo i dog otelgi. Gin ma gin tye ka timo mere, gin tye ka koko ki i wang yito, pe ni gin pe tye ka paro peko ma i Acholi, gin tye ka paro ento Lworu en aye weko gin pe giloko cwinyi. Namba aryo, en aye cwinyi ma gin tye i gamenne. Moni aye cwinyi ma tye ka winyo malit bene. Ento pi lworu, gin pe romo waco konyi acoli i peko ma tye-ni. Ki dong cwinyi namba adek. En aye cwale macalo kobedo i cawa ni kiniga kin paro kaka calo Honourable Mawar gi ki jo mukene ni weng ma gin dong tye ka lok ki. Man aye acwali kobedo ni adek group adek ma tye i lobo acwali ci dong wun ma wun wuye uleg bene gum pe wubed ka waco ne ni omito waneno mito neno to ki i kom Mawar gi Gin ma giloko-ni, pien wun weng wungeyo wa ada ni gin ma atye ka timme i lobo acoli gin marac, mono dano weng ngeyo. Dong, kokona tye pi lok ango? An macalo mawa, koko pa jo aryo ma gukelo woko-ni, pa otim bot ni gin kit ma Labolo odongo ato i lok kom Wot ma kobedo wuwiny dolo tye ka telo wi lityen acoli-ni me cito ni, An agamo iye ningo? Macalo latela, kit awaco ni an abedo latela, Latela tyen lokke ni dano maryek, dano ma ngute bor. En aye neno gin ma anyim ka lwak lubo kore, wacci lak lubo kore. Ma nyuto ni nenona ma an abineno ni ene ni, nenona gira macalo latela. Dong nenona tye kit man, nenona ka lok eno tye ada ni kiketo Chief Justice owiny dolo me telo i wi gurup me acel ma gin tye ka mako wang goli pa Acholi, ento gurup me aryo doki lucat ngom. Jerucalem tye ka wot kede ci gin ma wutimme wuwiny dulu oo i tingu lok, wubitingu lok pien gin ma en obicito ka lokone ni jo ma gin obulubo korone gin obici gonyoneo. Ci nongo ni Acholi bineno en ma tye calo i kin jo ma pe tye ka konyo Acholi ento tye ka neko Acholi pien dong koko okokkeo me acel. Atamo ata bot Chief Justice owiny dolo owiny aber. Koko me acel dong okwongo okoke o ni jo ma in iyero gi pe gin lucungo dwar pa kaka. Mono koko mo koke. Hmm? Pien an pe aloko gin ma adare peke. Koko ni okoke o ni jo ma in iyero gi ni weng pole, pe ni weng, pole gin gubedi cawa ni pe lucungo dwar pa kaka. Dong. Acholi, Ka in ineno ni i lok ada gurup tye aryo, ngo ma oweko itimme? Gin ma oweko itimme, gurup pa Winy Dhogi Diki nongo gin guloko lok maber ni miti pa Acholi en, peko ma tye i Acholi en, Balere kobedi tye kit man, kit man, kit man, ladit lobo. Wan bene ma wabino ni Acholi mitigi tye ni Nyankole myero ko a. Gurup me aryo ma gulubo kor wic dolo ma latel wigi Gen. Salim Saleh, gurup ene ni in iromo byeko gin agina bop cito ka waco ki ladit lobo ni ladit lobo wan wa oo em ngom ma tye ilobo Acholi wan lugobo aye wacato wacato pi tyen lok NNN mine ne en lub pa laro bo aa Ladit lubu lok ma wan tye ni ni lok kom ngom ni wan pa lari wa cam ngom mite ni en jo atyak aa malo ladit lubu ngom ma iye atyak ki yo kidi wan ayo acam mite ni en wa pe ki lok mo acoli man aye an ma cal latela gin ma romo time en inu e gin ma romo time en inu ikom delegation aryo ma gubedo icawa ni tye ka cito ki lok kom ngom. Ki lok kom ngom acoli. Dong lworo pa wan tye ka kwene? Lworo na ma kobedo ni an akoko kadi maleng koko na en acoli winyo maber. Acoli lunek gang. Lunek gang wu en aye lukwan ya eh? Lunek gang wu en aye lukwan. Pien lukwan omyero obed ki wang ma kwidi me kiro lok kita an atye ka kiro ne ni. Ka lukwan pe lworo ma komgi ngeyo jami oli weng gin lingo Ci gin doko lunek gang, ci gubino i cawa ni, Atamo ni koko omyera an abed koko ma nongo ni lunek paco acoli, en aye lukwan. Lukwan en aye nga gi? Lukwan jo ma gin waco ni gin they are the elite. Gin aye gitye ki ngec madit. Ka ineno elite kono I lobo Acholi tye elit Emeritast, elit ma dong gin gubedo ni gutiyo tic i rwom mapat pat gudwogo gang. Elit Emeritast ma giryek adada tye calo, Retire Judge Okello Galdino, tye macalo, Professor Pen Mogi, tye macalo, Ambassador Doktor Laro Tunu, tye macalo, Okello Okello, ki jo mukene weng Ngut luryeko ma wan onongo guketogi ni Elite Emeritus. Luryeko mukene ma gin waco gin ikwano ma kobedo ni gin tye ma wan ongeyo. Ngat ma telo wi luryeko weng kobedo i lobo Acholi en aye Winy Dolo. Ki position ne ma en tye kacel ki judges mukene ma gitye i lobo litino Acholi. Now, ngut luryeko gin eni ni ma jo maming. ma gin pe tye ki ngec-ci eni ni ma gin tye ka nenone ni ni delegecon ma wun wucito ni eni ni delegecon ni eni ni pe lumak golo kacoli wun pe wutye ka nenone wun pe wutye ka neno ni delegecon ma wun acel in cip jacic itye ka telo wiye ni ki ma atye ka lubo kori ni li eno ni Oye kelo goro ki lok me balado e. Atamo ni an nino ducu ka awaco alok tin an amito lok ikom the elite ni gin lunek paco Acholi. Nino ducu an amito lok ki labol. An amito konyo latel acel ma ilobo Acholi kany ma ki woro wor mo ka peya ka pud peke ingeto owiny dol owiny dol wa ile twoni Acholi pud peke pud twoni Acholi pe amito lok ikom gi pien an kikoma ni ma abedo ilobo Acholi ticca me kwed ticca kobedi ticca wa ni me kwed En oweko obed aduga ci akweco tipo me tekwaro acole-ni moro. Tipo ni obedo nining? I kare ma an atye i cac, calo Hetom Leiti, latelo madit, an abedo ki kwed i kom ludito ma telo cac i wi Uganda. En aye obedo ni an amito bolo labolle-ni i kom lok ma an akatti kwede ni lunek paco acoli, acoli okok i kom luryeko. Amito bolo labol acel. ma moko lokka ni i kare ma peko tye i kit gum diocese, ojwang ma calo Diocesan Bishop tye ki peko madit. In aye an abedo ki miti me cito ka ngeyo ngo ma an ma calo Mawa Francis, won kom madit pa Lukricitayo ma tye i lobo Acholi, aromo konyone ki diocese ni wek lok ki conflict eni gugiki. En aye anongo atimo kwed i kom Bishop Mark Becker ocola ma ka peke pud tye i kacokke, kiwaco acwiny wa i kacokke pud pe. He, atimo kwede i kom ocola. Kwed ka in ibitimo omyero itim icakke ki kite ma ngatti moro odongo kwede. Anongo ni ocola kakane kilwongo ni Pobira, pa Neyuki ocola kilwongo ni Pobira. Anongo ni. Ocola, minne ma nya jo Pubura-ni kinyomo i Cudan. Ento nya jo Pubira-ni obedo ki kec kom litino weng ma onywalo to, oweko jo ganggi guduko en cen. Ocola oduko ki i Cudan ma kikelo ma min bino ki minne-ni i 1939, owoto ki tyene nongo dong dano madit. Pubura ka winyo Pubura, lienoni mati ma gin gua ki Cudan guga gudonyo, mukene gucito.

Macalo latin obira i Madupey, kakagi gubedo ka tera tyene i gang kwan. Kaka pa lupaneyo ne gin kwan obedo peke. Kaka pa ocolagi gucako maro ngom pa lupobira koto cakke i kin kaka pa ocola ki kaka pa lupaneyo ne. I 1968 kot loyo joni, kot loyo kaka pa ocola, wa i 82 kot loyogi. Ngat ma. Ocung ki gang oconagi, en ma dong calo odonyo i dini dong pe onongo dong kemme ki kot, ento tye i nge kakane Tobira Lucima, en aye onongo tye won kom me kot ma tye ka cung i kaka kaka aryo-ni. I kare ma to to ma otimme-ni, nga ma okelo to ma otimme i kin Tobira ki ki Tobura-ni? I kare i wi lyel pa Lucima, jo ma gin onongo tye ocwalo a malo macalo Bicop waco ni, Wun kakana Tobira Ngomwa ocakke ki i te got ma rupeyo wa ka higini weng 20 cente kany wa i ngomwa. Wun jo ma wutye ka tuko ki kakawa-ni, wubineno, wun lub pa bira, pe wutuki! Lok ocwalo-ni okelo ngo? To ma otimme dano abico to ki golo wa wang dano-ni weng. Nga ma otimo? The Hellit. Eh? I kare ma peko me Daicet me kit gub-bi, nga ma okelo? Peko ma ojwang nakanaka naka oneko ojwange, nga ma okelo? Ocola, Bicop Ocola ma acwali iworo adada eh Oteka, Oteka, Oteka, Oteka eh Ocola. Oyero wa ngat a myero gule kakare o. I kare ma Ajo Bicop okwero wa dok bilwenyo okili wa i to, gulwenyo kuminne the late Bicop Benjamin Ojwang wa i to bene ada. But acwali iworo awora. Ee, ka ocola pud pe owiny dolo weny ni, aa, dano madit pud pe dok olaro tunu weny ni, aa, pud peke, pud bene ngat acoli pye opong. Kun gingeyo weng ni lanek acoli. Man aye caden ma atamo ni an akok. kede komwun Helit. Pien gurup aryo gin ango wek atye ka kok? Gurup aryo ma gubedini tye ka cito ki lok me ngom i acoleni. O ikelo ka acoli peko, wabidwogo nono, wabidwogo nono. Atamo ni acoli munu gin ma war oneno amoko i kom Bishop. Ka inen ibino i daycet me Northern Uganda ma an atye ka telo, peko ma i daycet me Northern Uganda nga ma okelo? Mapat ki Elit, peko ma i dayocit me Northern Uganda ni weng i kare ma Bishop Onono a i Onono otimo gin acel ma Ocola otimo, en aye me kelo ngat ma myero olee kakare ma Lukricitayo pe mito. Lokke okelo ngo? Okelo mone madit. Onono ongaa angaa i kare ma a Maculi tye ka cacce ki gin ma en otimo ni opoko tim nyang koli dong gwaro opoko dok tuggi eh the hell it. An nino ducu pe amito alok lok pi Aculi ma labole peke, lok ma ngatti mo pe twero wacone pien dano lworo to. Ento tibuwa mukato ki cik aboro ni waco ni ka itimo bal tim kwa kica. Dok wun aryo, wun bicop aryo ma gubedo an alwongo nyingu-ni, ngeyi wunu ni acude tye ki niga i komwu. Wukwa kica ma peya Lubanga olwongowu. Wukwa kica, wukwa kica bot acwali, me wek acwali otimwa kica. Ticwa oketo toc i kinwu. Dong, ka in ineno conflict resolution kit ma ka peko tye ma litino wa ni gubedo wacci ni gin ka peko tye gin aye yere, gin aye ngeyo yero dano ma romo tyeko peko in the conflict management. Ada, kong wa lulim kong conflict steps in the conflict resolution. Step me acel en aye confident. Bedo ni jo ma gin ma ocika moyi omyero guyegi me cito ka rwatte ki president i lok kom ngom Acholi, omyero jo ma omyero Acholi obed ki confident i komgi. Step namba aryo in the conflict resolution tye problem identification. Problem identification en aye oweko gubedo cawa ni jo ma cika moyi oyero gi ni

State number ni eni ni. Lok ma wun wuloko wun group ma in ibitero in ibiloko loko weng ibimako wang gol kacolewu weng truth telling jo namba aryo ka guwaco ni aa wan obino ki truth telling lok ma cika moyo owaco ki jo ni lok gop pa wan aye caro ngom kit manene awacowu ni lub pa bo lub gobo a lub pa laro a jo atyako a jo amoro a eh truth telling Ladit lobo waco, Ooh, Acholi ka lungwen, eh? Step namba angwen, bino gin ma kilwongo ni reparation. Reparation en aye ngo? Reparation bino ka Acholi dong owaco ni tima kica tyen lok ane Acholi oye bal dong, eh? Reparation dong bino, cul, remedies. Me agikkine dong bino mato pwod, eh? Ma nino ducu lukwan tye ka yelo wiwa, nywarowa kany, Acholi, lukwan ma gin waco ni gin aye loyo lobo Acholi-ni, ma gin aye loyo bene lobo Acholi ada i kare ma Lubanga ominigi-ni. State me me tiyo ku peko i kin dano ka ki cako ki kwogo gi cako ki state number acel gi cako ki state number agikki he en aye mato put coli an atamo ne akoki man aye koko na i kom munu kwan he man aye koko na i kom munu kwan. Lok eni ma kacokke aryo en ma gubedo i niye wun wutero ni Acholi dok budwogo i cingi nono. Kit mukene adyeki iwinyo ni another extensions of executive order ah eh ka dong wuwinyo dong lek eni wuketo ni another extensions of executive order ci waya oo tipo ka dong tye ka lok ki mawa. Ka wun dong wuwinyo guketo another extensions of executive order dong itye obokone ni man doko ibedo calo Peko ma omako Acholi ma dong itamo ni i lweny lobo mo keken ma lweny obedo iye omyero ki compensating jone ento lim me compensation weng limme nongo okwako area malac he ma dong ineno dong aloko bedo iye he ni peko ka tye gin ma nene kibedi awaco kany namba angwen reparation timme wun lutela Acholi ni ka wun yang wun wuryek ada ngo muweko reparation pe otimme i lobo Acholi.